Хәерле көн, хөрмәтле райондашларыбыз! Инде менә бүгенге көндә 20 нче елны йомгак ясыйбыз, 21 нче елга якынлашабыз. Шул уңайдан без районыбыз башлыгы Газипов Нәҗип Нәкыйп улына мөрәҗәгать иттек. Берничә сорауыбыз узып баручы елга нәтиҗә һәм алдагы планнар белән безнең белән бүлешергә. Хәерле көн, хөрмәтле Ринат Җумакович! Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, хезмәттәшләр, дуслар! Узып баручы 2020 ел шактый катлаулы, каршылыклы ел булды. 20 елга килгәндә без аны бик матур гына оешкан төстә башлап җибәргән идек. Язга таба кызганычка каршы коронавирус дигән чир чыгып, безнең күп кенә планнарны тормышка ашырырга каршылыклар тудырды. Әлбәттә, без ел буе кул кушырып утырмадык. Әйтергә кирәк, район буенча җитештерелгән бөтен продукциянең күләме 7 миллиард 300 миллион. Бу узган 19 ел белән бер бәрабәр туры килә. Һәм инде авыл хуҗалыгы өлкәсендә без 4 процент үсеш ала алдык. Бер генә ноктада тагын дәүләт программасы нигезендә кергән төзелешләребезне туктатмадык. Аларның барсын да уңышлы үтәп чыктык. Уңышлы үтәп чыктык һәм инде 21 нче елга шактый гына матур менә шушындый күркәм цифрлар белән килдек дип әйтәсем килә. Мин рәхмәтле менә районыбызның уңган, булган бердәм халкына нинди генә авыр вакытлар булса да бер генә кеше дә гел кул кушырып утырмады. Үзенә бертелгән тармакта көчләрен биреп эшләделәр. Рәхмәт әйтәсем килә аерым врачларыбызга. Чөнки без тотрыклы көндәлек эшне алып бара алдык. Һәм инде бүгенгесе көндә авыручылар саны Ул медицина нормаларыннан артып китми. Хәзер якынлашып килә яңа еллар, менә бу өлкәдә мин сорар идем, бөтен халыктан өйдә, башка төрле җирләрдә бәйрәм чараларында үзләрен сак тотуларын, Һәм инде Роспотребнадзорның таләпләреннән читкә китмәүләрен, чөнки безгә кайтырга бик күп кунаклар көтелә, соңгы вакытта сөйләшүләр дә, шалтыратулар да, башкасы тагын бара. Районны Яңа елга әзерләгәндә, бизәгәндә эшләгән предприятие, оешмаларга, шәхси эшмәкәрләргә, Рәхмәт дип мин уйлыйм. Без Яңа елны тагын матур итеп каршылап, аны уздырып җибәрербез дип. Менә, Нәҗмәкәч, безнең районыбыз элек-электән авыл хуҗалыгы районы булып саналды. Бу уңайдан инде без авыл хезмәтчәннәренең уңышларын да искә төшереп китсәк иде. Авыл хуҗалыгы районы бу чыннан да шулай. Ел тагын уңай килде, Ленар, әйтергә кирәк моны. Безнең җитештергән игенебез дә,

Инвестиция кертергә акчабыз барлыкка килде дигән сүз. Һәм инде аерым рәхмәт әйтәсем килә хуҗалык җитәкчеләренә, алан җитәкчелегенә, белгечләренә, аннан соң агролак, игенче, алар ел башында әйткән сүзләрендә тордылар, өчесе дә гөн матур итеп, замана таләпләренә туры килә торган азык үзәк әзерләү үзәкләре төзеп чыктылар һәм инде игенче белән алан хуҗалыгы яңа салынасы комплекска Көздән җир эшләрен дә бетереп куйдылар. Гомумән алганда, бүгенгесе көндә авыл хуҗалыгында тотрыклы кышлату бара, азыгыбыз җитәрлек. Азыгыбыз җитәрлек, фермер хуҗалыклары да матур гына эшләп киләләр. Киләсе елга яңа өметләр белән яшәп ятабыз бүген.
Үтеп баручы елда Нәҗмә Кыш менә безнең районыбыз үсә, көннән-көн яңара. Нинди яңа социаль объектлар салынды һәм кайберләренә төптән капиталь ремонт ясалды? Менә болар турында да әзрәк әйтеп китсәгез ие. Бик урынлы сорау, рәхмәт. Зур рәхмәтлебез Президентыбызга Рөстәм Миңгәрәйскә, хөкүмәтебезгә, аның җитәкчесенә, Дәүләт Советына. Бүгенгесе көндә республикада 50 программа эшли. Без шуның утызыннан артыгында актив катнаштык. Һәм инде менә шушы Кыска гына чор эчендә, 365 көн эчендә Савыш клубын, капиталь ремонтны файдаланырга тапшырдык. Баландыш клубын тапшырдык. Яңадан Нырсыда балалар бакчасы, Олы Киба хуҗада балалар бакчасы белән башлангыч мәктәп, Дастав бинасына капиталь ремонт уздырдык. Администрация бинасында капиталь ремонт уздырдык. Яңадан без менә халыкка бик ошаган җиде Безнең ишек алды, наш двор дип әйтәбез, анда да матур гына эшләп ала алдык. Теләче елгасының ярларын матурладык, аны киләсе елга эшләп бетерәбез. Шулай ук спорт площадкалары шактый эшләнде. Тырышып, уртак көч белән эшмәкәрләребез яңадан химаячылары белән дип әйтик, Сабантуй мәйданын матур гына эшләп бетердек, без вакытында файдалануга тапшырдык. Гомумән алганда, төзелеш өлкәсендә без кырыкка якын ноктада, дип әйтим, төзелеш эшләре алып бардык. Юл эшләрен берсен дә туктатмадык. Әлбәттә, безнең инде эшлисе эшләребез күп, бөтенесен дә бер көндә генә эшләп бетереп булмый. Әле мин әйтеп киткәннәр барысын да санап бетермәдем. Уйлыйм, киләсе елга без аларны яңадан дәвам итәрбез дип.
2020 ел безнең менә тарихта Бөек Җиңүнең 75 еллыгы, ТАССР оешуының 100 еллыгы булып истә калды. Районыбызда безнең бу юнәлештә, Наҗип Мәкевич, нинди эшләр башкарылды икән? Ел башыннан
җиң сызганып тотынган идек бу эшкә әзерлек мәсьәләләренә, бөтен халык белән, бөтен оешма җитәкчеләре, белгечләребез белән, гомумән, районыбыз халкы белән, ветераннарыбыз белән. Кызганычка каршы, аны тулы куәт белән уздырып булмады. Чөнки бу билгеле чараларны беләсез, кулланырга туры килде. Һәм инде барыбер матур итеп уздырдык. Бер генә ветеран да читтә калмады, өйләрендә бардык, очраштык, сөйләштек, хөкүмәтебез бүләкләрен дә аларга тапшырдык һәммәсенә дә гел. Яңадан 100 еллык мәсьәләләре буенча ачык һавада менә культура сарае каршында матур итеп концертларны уздырдык. Гомумән, Күңелдә кала торган ягы шул, оешкан төстә, төстә уздырдык. Әмма ләкин бөтен көчкә уздырсак, ул тагы да матуррак булыр иде. Кызганыч та, каршы Сабан туен уздырып булмады. Быел уйлыйбыз инде бу милли бәйрәмебезне матур итеп уздырабыз дип. Аны аңа бөтен нигезлек бар. Шулай ук районның 30 еллыгына әзерлек эшләре бүгенге көндә алып барабыз. Киләсе ел бит инде менә туган телләр елы, аңа әзерлек алып барабыз. Менә башлаган эшне тулы куәтенә эшләп, матур итеп халыкка җиткерәсе килә. Артистларыбыз бүгенгесе көндә тулы куәтенә эшли алмыйлар. Э, мин шатланам, менә яңа уку елыннан э, балаларына э, өйдә укытмыйбыз. Алар буенча менә бүгенгесе көндә никадәр авыр булса да, бигрәк тә Рәсе мәктәбеннән анда безнең укучылар күп. Рәхмәтлемен анда коллективка һәм инде аларны бүгенгесе көндә Контрольли торган Роспотребнадзор башка оешмаларга тиешле таләпләргә без җавап бирергә тырышып, әле бер генә көндә дәресләрне өзгәнебез юк. Гомумән, зур рәхмәт әйтәсем килә төзелеш оешмаларына, Колос җәмгыятенә, аның җитәкчелегенә, анда эшләгән мастерларга һәм башкаларга. тиз эшлисе килә, бөтен эшне сыйфатлы итеп эшлисе килә. Һәм инде менә шушы юнәлештә без федераль программаларга керергә, яңадан инде республика программаларында киләсе елга да дәвам итәбез. Монда яңада бер генә җөмлә әйтәсем килә шушы юнәлешкә карап. Э, төзелеш өлкәләрендә э, бөтен эшне халык белән киңәшләшеп эшләгәндә, бигрәк тә менә э, безнең ишегалды программасы, гомумән башкалар, спорт, майданчыклары һәм башкалар инде монда эшләп була. Мисал, Баландыш җирле үзидарәсе узган ел республикада грант отты. Яңа ел чыршысын бизәп. Киләсе елга ул республика программасына керде. Бердәнбер шушындый авыл булып, аларда матур шушындый программа нигезендә эшләгән, проект нигезендә эшләгән, аларның үзләренең шундый гөл бакчалары булыр дип өметләнәбез инде. Ну, гомумән эшләсәм, программаларда катнашсам, уйлыйм, э, бөтен эштә дә эшләп була. Э, минем фикер инде менә алга таба нәрсәләрне күрәм мин эштә, эшләргә бүгенге кешегә кирәкле, Объектларны капиталь ремонтлап, я булмаса яңадан яңасын төзеп файдалануга тапшыру, тапшырырга. Менә больницны күз алдында тотабыз. 87 елны төзелгән өлешне аны ремонтка кертергә кирәк. Мәктәпләребез бар әле, тәрзәләре һәм башкаларны алыштыра торган. Гомумән, менә шушы юнәлештә эш алып барачакбыз. Нәҗмә Кыш, мин инде э, сорауны бирмичә булдыра алмыйм, чөнки безнең э, районыбызда бик күп э, тырыш терлекчеләр, игенчеләр, менә шул максаттан без быел без быел сабан туйгыла торган җирдә терлекчеләребезне һәм авыл хуҗалык хезмәткәрләрен җыеп, зурлап, аларга сабан туй дип әйтик инде. Менә бу турыда да бер-ике җөмлә генә әйтеп китсәгез ие.
Әйе, бу чыннан да шулай булды. Без 300 дән артык терлекчелебезне җыя алдык. Бәлки моңа минем үземнең төп профессиям буенча терлекче булуы да сәбәп булгандыр инде. Районга кайткач алар белән очрашып сөйләшеп йөргәндә, элек шулай уздыралар иде дип әйттеләр. Минем белән бергә эшләгән шушы буын кешеләре менә шуннан чыгып оештырылды. Көне матур килде, әзерәк яңгыр да безгә ярдәм итеп алды дип әйтергә кирәк. Алга таба инде, әлбәттә, моңа спонсорларын тапсак, мин яңадан уздырырбыз дип шундый үзем исәптә торам. Чөнки район, үзегез әйткәнегезчә, игенчеләр һәм терлекчеләр районы. Без инде елда игенчеләребезне бит инде төрле форматта аларны котлыйбыз. Көзге эшләр беткәннән соң, язгы эшләр беткәннән соң Сабан туйда елда бары, ә терлекчеләрне соңгы елларда алай җыеп алган юк иде әле.
Нәҗмә кыч, якынлашып килүче менә егерме беренче ел белән без теләкләребезне җиткердек, ә урамга карасак, чынлап та бүгенгесе көндә бәйрәм рухы хөкем сөрә. Теләчәбез быел башка еллардан карагандарак, матуррак бизәлде дип әйтергә кирәк. Менә бу фикер, бу юнәлештә дә үз фикерегезне белдереп китсәгез иде. Теләчәнең бизәлүенә бар тик рәхмәт әйтергә кирәк шушында яшәгән халыкка. Бүтән беркемгә дә түгел. Чөнки без узган ел матур итеп Җыелып, шушылай бер йодрык булып эшләп алдык, республиканың грантын оттык. Ул бер миллион сум иде. Менә шуңа килгән акчага без баганаларны, агачларны, чыршыны һәм үзәк паркны бизәдек. Мин зур рәхмәтлемен. Уйлыйм, быел тагын безгә мондый мөмкинлек бар. Әлбәттә, елдан-ел аның таләпләре катгый була. Катнашырга исә быел да халык белән бергә булсаң, бөтен эшне дә җиңеп чыгып була. Рәхмәт изге теләкләрегезгә, Наҗмә Кыч. Безнең Киләсе Яңа елга һәм Раштуа бәйрәмнәренә райондашларыбызны котлап китсәгез? Киләсе ел быелга караганда уңышлы булсын иде. Ипиле ел булсын иде, игенле ел булсын иде, терлекчеләр продукция җитештерүне арттыра алсак иде. Инвесторларыбыз белән матур гына эшләп алырга кирәк, ул юнәлештә эш алып барабыз. Аннан соң менә бу коронавирус егерменче елда калсын иде. Хәзер инде аңа безнең инде шулай дип әйтергә җирлек тә бар, вакцина да барлыкка килде. Тыныч итеп, халык белән бергәләп, матур итеп эшләрне бергәләп эшлисе иде. Моның өчен әйткәнемчә бөтен мөмкинлекләр бар. Гомумән алганда, мин үзебезнең Эш сөючән, уңган, булган, оешкан районыбыз халкын якынлашып килүче 2021 ел белән котлыйм. Һәр гаиләгә исәнлек, саулык телим, матур итеп эшләргә язсын, аралашырга язсын, яңа еллар бары тик күңел тынычлыгы һәм инде зур уңышлар алып килсен. Яңа еллар белән сезне! Хөрмәтле райондашларыбыз, без инде үз чиратыбызда районыбыз башлыгы Хазипов Нәҗип Нәкыйп улына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Безгә менә шулай итеп э, үткән елга кыскача гына нәтиҗә һәм киләчәккә планнары белән бүлешкәне өчен. Бик зур рәхмәт сезгә, Нәҗип Нәкыйпович. Исәнлек, саулык һәммәгезгә. Якынлашып килүче бәйрәмнәр белән.
Яңа еллар белән.